Aa, minto mwanyageti inge, naende tiga tonyorane naende rituko eri rinde, kogenderera go, go, ko, komanya na gosemania igoro yaintwe, yaani eanche bwanchwe minto, eanche bwanchwe. Aa, rero tiga toirane ase chinyigekero, chingako, noboroso bw'amarieta aito buna twachagete korua, twamanya oyo nomwana akoiborwa, buna agocha, buna akore buna akorerwa, buna akoruegwa ense eye, mpaka oegwe erieta oru koroku mosamba mwaye. Omanyete mosamba mwaye is a myth, yaani mosamba mwaye nerieta omwana akoegwa osambire mwaye orure oo pi takoirana, ochire ense eye, na ense eye nero ki toro oo, nabo toratebe na intwe mbasamba mwaye ekiagera the life you live you are not going to repeat it, igo buna tokonyara kosemania iga, igo tokogenda tokogenderania aya akobekwa inse naro arache koba ng'a baria abande barache koyaetera bache komanya ng'a intwe ning'o twarenge. Omogusii nabwenerete kwemanya, emanye korwa ere ning'o, asare na asagochia. Na egento ekenene omogusia are kwemanyera nenogo, enogo yaye. Enogo yao igo yare gokworokia buna aye ning'o. Egesongo twateba na who are you, your identity, cultural identity. Abanto abange sana ense engima ebakwerorera ense yabo, ebakwerorera egesaku kiabo, bakwerora naende bakweroka amarieta abo. Okoboria omonto erieta ogotebia inche na Otieno Ochwang'. With a lot of confidence ne chinguru na obomanyi buna ere ning'o, lakini boria abagusii baito tochakera agwo ka, ng'aki okoroka omwana oo komaete na erieta igo riare konyoroki buna inche ning'o, riambeke ase enyomba yane Egesaku, riambeke ase omochie one, riambeke ase abaminto, rianyorokie chimbebe ng'a ng'ai ngoika na ase ntari goika, chimbebe chiria twaragambire. Naki bono aye ebori eria tokweroka, gose eria okwarokire omwana oo, eh? Emeaning ribwate Invalue ki ribwate erieta eri ing'e enchoki ribwate ase aye buna omonto oratare bwerorere eh? Ekiagera erieta ribwenete ko identify you, erieta ribwenete komanyia abanto aye ning'o, nyomba ki orwete, ng'ai okorwa ng'ai ogochia. Ekero otari kweroka erieta ribwate efaida ase ase ore, bono aye ning'o? Ee bono. Naende tweroreire ebinto bi'abande, abagusii baminto, totari gwancha torerorere ebinto biaito ekiagera ebinto biaito bigotosomia amange. Our culture is so good, is so rich. Omogusii nomonto omong'aini orenge very organised, very organised in social structures. Ekero are koa omwana erieta, iga akomoa erieta omanyete nomwana ongoki nare abe nyakundi. Nyakundi origin y'erieta ng'ai? Amarieta naroe egesaku, buna erieta Nyakundi. Amarieta naroe egesaku, lakini marieta aya monto tare korokwa bosa igo. Ki kwaiborwa ntwayaganyanete, ki kwaiborwa ore omomura, ekeriato giaku mara gatato, kera omonto omanyene na omwana omoisia oiba oirwe iga agwo, kwarendwe egeisia, kwaigwa erieta aidha Erieta rikorosigwa agwo agwo koreng'ana ninki kiabeire, ayio ntwanyagamberete, gose kwaegwa erieta ri'esokoro yarenge engiya, obwate chimbu abanto banchete, oise korigereria amarieta abanto barokire across Kisii, nabo okonyora erieta Andrew Murara. Moragwo as a leader, abanto mbare abakorokwa chiochi morara abange mono, all clans, abanto mbareo bakorokwa gichaba, all clans, abanto mbareo babwate amari makori, abanto aba mbari babete in leadership, abande barokirwe Kenyatta, Kenyatta was not our name, lakini abanto mbare gusii aba bakorokwa Kenyatta, why? During independence riria Kenyatta airetwe obogambi. baka bakarokwa, e- e- eria akwete 1978 bakarokwa. Buna ekemanyererio, erieta eriarenge ekemanyererio kiao, bono rigereria agwo mwao, inche na omwalimu nanyorire abana ekerasi ekero ngosomia esukuru ya kiabonyoru, omwana akorokwa Emily Ben. ase ore onyabere lakini nobomaene. Ekero ogoteeba naye Emily Ben gose Samuel Johnston, look at those names eh? Eric Henderson John Mark agwo ngusii ore mwao naende ore mwao bori gusika ekenyoro. Ekenyorobori riondong'a, gose ekenyoro eh, gose amaruma aya aria eh, gose emesabisabi, gose donyo, yaani okweroka John Mark. Who will identify you? Because John Mark is a different culture, is a different identity, oyio nomonto otatware i- i- i- i- i- e- mwamu otatware mm, mobere momwamu oyu na omonto omorabu omosongo john mark anderson jaidon lakini bono omonto ominto omogusia omomwamu ti akwegokia kweroka amarieta aywo na association yaye nere teiyo otige erieta riesokoro. nyagwoka, nyambasora, nyambane, eh, kwamanya kweiroka aria atabwati meaning, monto atagotrace, yaani if you went to a street like in Nairobi, gose ogende nonya South Africa, okonyora abanto baria bakweiroka amarieta abo, aye no omanye gwetigeria aye buna naye bono ogogeete okweroka John Anderson, bakorigereria bakomenya na oyo nere ng'ai arwe. Eroka erieta roka omwana erieta ribwate relevance with your identity ribwate relevance buna aye ning'o ah nari naintwe tobe proud of our language tweyanche ase enogo yaito buna mwanyagetinge. Oko nakwo ogoteba buna monto tari amarieta aito iga akorwa korwa ebisaku biaito ebisaku biria ebike clans naende yabwate eng'encho mono, naende arendete chimbebe chinyinge mono, chimbebe chia obosegi, chimbebe chia enywomo, chimbebe chia okobwaterana ase ebinto ao ao. Naende omanyete nonya na amarieta aye oka, aye nare ngoa arenge general omogusia onde bwensi are komanywa na aya abang'ina, ekero gwachire okorokwe rieta ria Getinge, rieta ria Getinge, erieta buna moraa. Erieta buna kwamboka, erieta buna nyabonyi, erieta buna bitutu, amarieta agetinge agusii kerubo. Ekero omonto akorokwa erieta erio, okoigwa obuya gete, okoigwa obwansu gete. Lakini bono inwe mwarokire abana Jane Jason. Christine Anabel, Bono gaki nonya naye ekero kwerigereria iga agwo, inki oroche? Gwachakire koba nobwo na oboriri, ekiagera oyo tari yaye, oyo tari Anabel, Anabel iba agotoka ng'umbu, oyo nkerubo, oyo nkemonto, oyo nkwamboka, oyo onyakundi. oyonyambeta. Kera omonto abwate erieta ribwate eng'encho ase obomenyi bwaito. Naende tiga mbatebi, somia abana ekegusii, ekegusii ne ekiya, ekero ogosomia omwana ekegusii ne ching'encho chia omogusii, iga akoba omonto omoronge nonya na ekero akorengereria, timanyeti gose Ekero kwarokire omonto amarieta aya y'egesongo, ngocha arorere egesongo, gose oseke egesongo. Ebinto mbire otanyare go express unless it is in your mother tongue. Egento okobeka gekorwa ase enkoro yao, na egento ogokwana omonwa omanyete. Ogokwana mpaka enkoro yao kwaiuna yakwanire, naki bono ebinde, ekero ogotumia omonwa obande gento keria nkeri gosoa abwo nebwenerete. Mh, igo manya buna ensemo ya koroka omonto erieta igo yarenge ensemo ye eng'encho mono. Obino, oisaboke nyambane ogenchabe.

Kera enyomba nchiyabwate amarieta aye, na ekero gwatoire erieta igo yare komanywa. Naki yare kobekerwa ng'a ekero omwana aiboirwe akoegwa amarieta abere, erio ase obo ise, na erio ase obo ng'ina. Abang'ina baru sobong'ina bacha kwa- gwasimorigia omwana sobo ise. Omwana oyio asimorigu oegwa amarieta ayio abere for identity. Nosira korwa aa, maate togosirerigwa. Naende, kwabeka riibi ebe riamanyinga kwamanya ki narure aa nachiire aa rinkoro kuuga, erinde abanto bararia bagosika. ki'orekaya gagokorokugwa, erinde abanto baga bagosika. Kera onde gesusu nkorokwa obino, naende igo obino ndimanyire gusii gesusu. Aba bande bakorokwa obino goika babe abairi in one way or another, naende tari oboiri bosa, oboiri bwe chiombe na amanyinga. Igo omwana oyo nataragenda konyuoma mwa omonto okorokwa obino, goika aramanye omonto oywo erieta erio obino ng'a erirwete. ndibwate amanyinga, nkoirana bomame narokwe gichaba Dokita. Abanto baane em- emiaka yane bakorokwa igo mbamanyire. Igo omwana omwana one giakorwa akogen a- akorwa korwa sobo obo bomame yane, akogenda gochia gesusu, agoteba inche noyo oo gichaba, baborani na boiri mborabwa ng'ombe, amanyinga tacha gotabekana, arabase koreta Issues in future, issues echi twa twa twasangire naende twatebaniri kwamanya konya na igo chigocha ase eng'encho ya ogotabwatia omonwa oito, enogo yaito. Omogusii eanche bwanchwe, anche amarieta ao, anche konoga omonwa oo, onye mwana oo otamanyeti egusii naende aye nomogusii, obwo na obosoku, that is not development eeh. That is not development. Igo tobugana bono aye oro yani ng'a igo ore above others ne ekegusi giaitiru ne chingaki obu no oboriri gaki obu no oboriri ekiagera aye no omogusi erore koba omogusi eanche koba omogusi eroke amarieta agusie okweroka erieta ria omonto otamanyeti echaracter yaye naende manya iga erieta igo riare kobogoria spirits na ribe eria omosongo Narirobi eriaki erioire, it has ekerecha, na ekerecha eki naki okore omwana oyo akoba, ekiara you are appealing to that ekerecha gese omwana oyo. Igo onye John, John oyo bwa abasongo, nere ogosa omwana oyo ime. Ekerecha eki nkero it is in the air, getachi ande. Monto oiboiru noare, narenge oo, Nyasae namanyete bo. Igo roka abana bao erieta riomonto gwanchete naende omonto bwefamily, ororeri rwao, ororeri rwao, eroka erieta riao, rokwa amarieta yegesaku, ekiagera naro agochi kodu identify. Ekero tokonya goita obosaku bwaito, nekero tokweroka amarieta ya abasongo. naende twang'anya gochisobo, igo yaani totagete gosiria egesaku giaito pi. Eh? Eh? Agwo tari boronge. Gaki igo twasorora intwe buna abagaka ba Gusii, inyoria abana baino baro tiga kwegokia omogaka nyomba ekero omwana atari gogokwanera ekegusii. Tiga kwegokia ekero omwana agocha kweroka Jay Henderson, kae omwana erieta ri'ekegusii ri'esokoro kiagosokia emanyete, emanye. Ekero otemanyeti aki we omanyete ninwe abagusii lakini abanto aba chikabira chinde ekero ogwe introduce nabo bakomanyera. your level of identity naende nabo bakomanyera how to treat you. Ekiagera ekero okweroka erieta ri'abande aye you are already a slave. Eh? Aye nomokori. Lakini ekero okweroka erieta riao aye you are strong. And that is how people prosper. That is how a community grows. Rora ngo buna aba batosurroundetie aba nobaroche. Ntebi naki bakweroka. Bakoiroka amarieta abo, bakogwadima aya, mm, na intwe tiga toirane tochake koiroka amarieta aito, erinde omonto okoboria rieta eri ndiri, kwamotebia ne rieta ria omogusii ime, inche nkerubo kwamboka, omogute, inche no obino nyambane, oisaba oke nyambane, tata tabwate rieta ria gesongo, eh, angete amarieta egesongo ekio atarenge mosongo.

Amarieta abo mbamanyete, intwe nabanyari bare, abanyari baria mbemanyete, amarieta abo mbamanyete, inche nomonyakoni, inche nomomobea, amarieta aito ntonyamanyete, ay'egesaku, ayare ime yaito, chisokoro chiaito chitara ande, tiga tomanye amarieta aito, toa abana baito amarieta aito, twee amarieta aito nonya na ebibande. Nari omonto akonyora ekebande omanye na eke na eki'omogusii ogotoka asegete. Ekero origete James John, Monto narigi tagokonyora, lakini origi kobina nyambane, omonto akorigi nabo agokonyora. Tiga tweanche twanchu minto mwanyagete inge ase aya arero, nao ngoikeria agwo. Komanya iga, nkonya kwegera tore chingako, ching'encho, na oboroso. Ekero tokoumerana naende, nimbatebie igoro ya chinyomba chiaito. namarieta aito, chinyomba chinyomba, na enchera tware gwetogia, nase tokorwa nase togochia, erinde gose ntoigwane gochia bosio. Eroka amarieta abwate eng'encho ase enogo, omonwa, na obobisi bwao buna omogusii. Mbuya mono, mbuya mono,